Skont Pietru Paul Saidon, li kiteb l-istorja tal-Bibbja Maltija, it-traduzzjonijiet huma prodott ta' fatturi reliġjużi u anke letterarji. Fis-seklu dsatax, minbarra l-Malti mitkellem, kien hawn il-preżenza tal-Latin u t-Taljan, kif ukoll l-Ingliż. L-edukazzjoni fost il-poplu kienet waħda fqira. Minkejja dan, xorta beda jinħass il-bżonn li l-Bibbja tinqaleb lejn il-Malti. Nisimgħu ftit kif l-attitudni tal-Knisja Kattolika lejn it-traduzzjoni tal-Bibbja evolviet matul iż-żminijiet. Fis-seklu erbgħa diġà il-Papa Damasu kien bagħat lis-segretarju tiegħu li kien San Ġirolmu biex jagħmel traduzzjoni tal-Bibbja għal-Latin mill-oriġinal, mil-Lhudi u l-Grieg, għal-Latin li baqgħet imbagħad il-Bibbja uffiċjali tal-Knisja Kattolika sal-Konċilju Vatikan it-Tieni żgur. Imbagħad naturalment fl-1945 il-Papa Piju Tnax ħareġ enċiklika jisimha Divino Afflante Spiritu, Imnebbħin mill-Ispirtu s-Santu, illi fiha mhux biss ippromwova t-traduzzjonijiet għal-lingwi vulgari, għal-lingwi vernakolari, għal-lingwi tal-pajjiżi, imma Ħeġġeġ tassew illi l-istudjużi jagħmlu dawn it-traduzzjonijiet biex il-poplu, il-popli kollha jkollhom f'idejhom dak li jistgħu jifhmu. U kellna nistennew kważi sal-Konċilju Vatikan Tnejn, jiġifieri san-1960s biex imbagħad il-Knisja permezz tal-liturġija, li tatna l-qari bil-Malti u bil-lingwi l-oħra, ċoe, kulħadd bil-lingwa tiegħu, li dan il-moviment li ħareġ mill-Konċilju Vatikan Tnejn għen biex imbagħad eh, il-Bibji jiġu tradotti eh, jew tissaħħaħ it-traduzzjoni tal-lingwi tal-post, mod li anki f'Malta mbagħad dejna ngawdu eh, mit-traduzzjoni tal-Bibja bil-Malti anki fil-liturġiji tagħna waqt il-quddies. Kif evolviet il-Knisja Kattolika fil-ħsieb tagħha dwar it-traduzzjonijiet mil-lingwi oriġinali? Naturalment, skont kemm evolviet ukoll fil-ħsieb tagħha dwar il-Bibbja. Jekk inti żżomm il-Bibbja bħala il-Kelma ta' Alla u tieqaf hemm, allura ma tistax tmisshax mhix tiegħek. Allura t-traduzzjoni trid issir bilfors kelma b'kelma. Il-lajċi ma jistgħux jaqrawha, ma jistgħux jistudjawha. Imma meta iktar u iktar għadda ż-żmien u bdew, il-Knisja bdiet tifhem illi l-Bibbja hija l-Kelma t'Alla imma fi kliem il-bnedmin. Allura kien hemm bżonn ukoll illi dak li jkun jifhem illi jekk pereżempju fil-ktieb ta' Ġożwè kapitlu għaxra vers ħdax jgħid Ġożwè kien qiegħed jirbaħ il-battalja, Jgħid lil Alla biex iwaqqaf ix-xemx. Aħna nafu li dik hija ġeneru letterarju, kif jitkellmu l-bnedmin għax ix-xemx ma tiċċaqlaqx, id-dinja ddur max-xemx. Imma dan huwa l-mod kif jitkellem il-bniedem u allura bdiet dieħla l-idea wkoll li nistudjaw dak li huma l-ġeneri letterarji illi huma l-mod kif jitkellmu l-bnedmin biex il-Bibbja miktuba fi kliem il-bnedmin tkun tista' tiftiehem iktar. U allura l-idea ta' kif femet dejjem iżjed u evolvit il-Knisja Kattolika dwar it-traduzzjonijiet tal-Bibbja huwa skont il-bżonn tal-poplu, skont il-bżonn tan-nies, imma wkoll il-mod kif femet dejjem iżjed aħjar iktar fil-profond X'inhi l-vera natura tal-Bibbja, tal-Iskrittura? Nafu li kien hemm traduzzjonijiet li saru mil-Latin, imma anke mill-Grieg u mill-Ebrajk. Id-differenzi l-ewwel nett joħorġu skont id-differenzi tal-lingwi. Jekk inti qed tittraduċi mill-Grieg, pereżempju, hemm verżjoni antikissima li msejħa l-verżjoni Griega tas-70 li kienet traduzzjoni tat-Testment il-Qadim magħmula minn Lhud imma għal Grieg li kien il-lingwa franka, qisu l-Ingliż tal-lum, bejn wieħed u ieħor kulħadd jafu. U allura skont kif jesprimi imma il-lingwa nsejħula il-lingwa riċettur, mhux il-lingwa għajn illudi kif inkiteb oriġinali, ma il-lingwa li tirċievi dik it-traduzzjoni, pereżempju fil-Grieg, pereżempju fl-Ingliż, pereżempju fil-Malti, jiddependi ħafna kif tesprimi ruħha l-oriġinal, imma wkoll kif tirċievi dak il-ħsieb il-lingwa li fiha qed issir it-traduzzjoni. Biex nġibu eżempju, f'Mark kapitlu 6 vers 7 u anka San Luqa kapitlu 10 vers 1 għandna rakkont ta' Ġesu jibgħat 72 dixxipli fuq training camp, speċi dak li jagħmel u jagħmlu huma wkoll. U il-Grik oriġinal allura jgħid eh, batom duo duo tnejn tnejn. Kieku kellna naqlbuha għal Lhudi konna ngħidu xenajim xenajim, bil-Malti tnejn tnejn. Imma meta mbagħad tiġi f'lingwi oħra ma tesprimix ruħek hekk. Pereżempju l-Latin tal-Vulgata ma jgħidx Duo duo, imma jgħid miżiet illos binos. Differenza żgħira ħafna, dejjem intbagħtu par imma waqt li l-Latin jitlef l-isfumatura ta' par imma l-istess bħal xulxin eżatt, il-lingwi l-oħra, il-Grieg, il-Malti, il-Lhudi meta ngħidu duo duo jew tnejn tnejn qed jagħtina l-idea ta' par imma tal-istess kwalità. Jiġifieri mbagħad it-traduzzjoni ovvjament se tibdel xi ftit l-isfumaturi li jista' jkun hemm fl-oriġinal. Naturalment skont kemm iżżomm ma' l-oriġinal dak li jgħid u l-ħsieb kif tesprimih fil-lingwa riċettur, il-lingwa li fiha qed tagħmel it-traduzzjoni. Fil-bidu tas-seklu dsatax, il-komunità Protestanta f'Malta kienet waħda attiva. Kellhom xi influwenza fuq dawn it-traduzzjonijiet? Meta l-Ingliżi ġew Malta fil-bidu tas-seklu dsatax, barra illi kienu jaħkmu 'l Malta, pruvaw b'xi mod anki jinfiltraw fost il-poplu tagħna bir-reliġjon tagħhom billi bdew jibnu knejjes, iċ-ċimiterji, imma kien hemm anki moviment qawwi tal-Bibbja. Il-Protestanti kienu avangwardji fix-xandir tal-Iskrittura u għamlu minn kollox biex anki f'Malta jkollhom anki stamperija biex isibu anki nies li jibdew jittraduċu l-Iskrittura mil-Latin għall-Malti li kienet xi ħaġa ġdida, xi ħaġa li kien għad ma kenniex. biex imbagħad dawn it-testi stampati jiġu mqassma fost il-poplu tagħna. U hawnhekk huma ltaqgħu ma' żewġ diffikultajiet kbar. L-ewwel ħaġa eh, ħafna mill-poplu tagħna kien illitterat, ma kienx jaf jaqra, u allura li t-tiktib fidejh ma kien jiswa xejn. It-tieni problema kienet il-Knisja Kattolika li kienet b'saħħitha ħafna f'dak iż-żmien u li kellha influenza kbira fuq il-poplu tagħna u kif indunat li l-Protestanti ħa jippruvaw jinfiltraw eh, fost il-popolazzjoni Maltija u Għawdxija eh, permezz ta' daw it-traduzzjonijiet tal-Bibbja min-naħa tal-Protestanti, eh, il-Knisja għamlet li setet biex timblokka anki l-isqof fl-1815 kien għamil tentattiv qawwi biex xi Bibbji li diġà kienu qegħdin jiċċirkulaw min-naħa tal-Protestanti għand in-nies jinġabru lura. Hawnhekk irridu nsemmu punt importanti ħafna li fil-żmien meta l-Protestanti taw spinta qawwija ħafna, imbuttatura qawwija ħafna, lit-traduzzjonijiet tal-Bibbja fil-Malti biex ikunu jistgħu jittrenjaw missjunarji ħalli jibgħatuhom fin-Nord Afrika, L-imbuttatura għenet ukoll biex il-Kattoliċi, biex ngħidu hekk, f'Malta, iqumu naqra u jgħidu, aħna għandna t-traduzzjoni tagħna wkoll. Issa, kien hemm il-kwistjoni twila ħafna mill-bidu tas-seklu 19 san-nofs tas-seklu 20, il-kwistjoni tal-lingwa. Ma ninsewx li l-Malti kien għad aqas għandu l-alfabett tiegħu iffurmat, stabbilit biex ikun jista' jinkiteb imbagħad. Nafu li Mikiel Anton Vassalli biex ngħidu hekk kien dak li ta l-ewwel imbuttatura kbira ħafna. Teoloġikament dejjem ikun hemm differenzi fit-traduzzjoni. L-ewwel ħaġa hemm dawk li nsejħulhom il-prisappożizzjonijiet li jkunu konxji jew inkonxji. ta' affarijiet li jiddeterminaw il-ħsieb tagħna. Fil-każ tal-Protestanti, mat-traduzzjoni hemm it-tagħlim Protestant, pereżempju l-famuż tagħlim ta' San Pawl fuq il-ġustifikazzjoni bil-fidi illi Luteru kien fehmu mod differenti mill-mod kif tifhmu l-Knisja. il-primat tal-Papa, kif allura ħa ninterpretaw u nittraduċu t-testi tal-Vanġeli fejn jitkellmu fuq dan, il-kwistjoni tas-sagramenti u kwistjonijiet oħra li meta niġu għat-traduzzjoni tal-Bibbja dawn se jagħmlu xi ftit ta' differenza bejn il-Kattoliċi u l-Protestanti.
Iżda mmorru ftit snin lura lejn is-sena 1752 fejn Francesco Uzzino ippubblika l-eqdem katekiżmu bil-Malti, bl-isem It-Tagħlim Nisrani. Fl-1829 Cleardo Naudi ippubblika katekiżmu ieħor bl-istess isem. L-importanza tiegħu hija li għall-ewwel darba għandek test bil-Malti. Dan it-test ma kienx intenzjonat għan-nies, għan-nies komuni ħa ngħidu hekk, għal dawk li ħajtalmu l-katekiżmu biex jaqraw xejn minn da. Ġifieri l-iskop tal-katekiżmu, l-iskop tal-ktieb tal-katekiżmu huwa li jitqassam fil-parroċċi, ikun fidejn il-kappillani u l-kappillan kien jgħallem id-duttrina lit-tfal. Ġifieri l-idea Meta ħarġet l-ewwel traduzzjoni bil-Malti fl-1752, l-Isqof ta' Malta, l-Isqof Alferan, ried, appuntu, li jkollu test standardizzat tal-Katekiżmu bil-Malti li jista' jintuża għat-tagħlim lit-tfal. Ġifieri l-iskop ma kienx illi jinqara min-nies xejn minn daq, l-iskop kien illi il-kappillan, il-saċerdot fil-parroċċa illi qed jgħallem il-katekiżmu għandu test standardizzat u dik kienet importanti. Jiġifieri anke qabel l-1752 nafu illi kellek diġà testi tal-katekiżmu tradotti bil-Malti. Il-problema tagħhom kienet illi dawn it-testi kienu manuskritti u kienu jinkitbu mill-kappillan, mill-saċerdot tar-raħal u allura kien ikollok ċertu varjanzi. Kif tinqeleb il-Missierna bil-Malti? Kif kif tinqeleb is-Salve Regina bil-Malti? Allura l-Isqof Alferan ried li jkollok test wieħed standardizzat, stampat u mqassam. Fil-fatt għandna għandna l-informazzjoni kollha, għandna records ta' kif dawn il-kopji meta kienu stampati Ruma naturalment fil-1952 ma kellek stampar Malta, kien stampat Ruma, meta daw il-kopji ġew lura Malta, għandna dettalji kull parroċċa skont il-kobor tal-parroċċa kemm ħadet kopji minn din l-ewwel edizzjoni. L-eqdem traduzzjoni li nsibu hija dik tal-Vanġelu ta' San Ġwann fl-1822. Dan ix-xogħol huwa attribwit lil Giuseppe Cannolo. Fl-1822 tiġi pubblikata l-ewwel edizzjoni tal-Kotba Mqaddsa bil-Malti. Mhuwiex il-Bibbja kollha, mhuwiex it-Testment il-Ġdid kollha, kulma hu huwa l-Evanġelu ta' San Ġwann, imma Huwa għall-ewwel darba parti mill-Kotba Mqaddsa tradotta bil-Malti. It-traduttur kien ċertu Ġużeppe Cannolo. Ġużeppe Cannolo kien bniedem pjuttost umli, ma kienx bniedem, ma kienx qassis, jiġifieri ma kienx bniedem ta' xi skola partikulari. Biss daħal f'din il-biċċa xogħol tat-traduzzjonijiet u huwa appuntu l-ewwel persuna illi ppubblika ktieb Mill-Bibbja, il-Vanġelu appuntu ta' San Ġwann ittraduċih bil-Malti u ppubblikah ppubblikah l-Ingilterra taħt l-awspiċji tas-soċjetajiet Protestanti illi kellek attivi Malta dak iż-żmien naturalment. Qabel dax-xogħol Kannolo kien ukoll ħareġ ktejjeb żgħir rarissimu traduzzjoni tal-Via Sagra bil-Malti u dana joħodna terġa' qabel, jiġifieri dan il-ktejjeb tal-Via Sagra Ġie pubblikat, ġie stampat Malta appuntu fl-1796. Ġifieri Cannolo għandna mill-inqas żewġ xogħlijiet ta' traduzzjonijiet bil-Malti minn tiegħu li huwa il-Via Sagra iktar magħruf huwa il-Vanġelu ta' San Ġwann 1822.
Interessanti nħarsu issa lejn kif dawn it-traduzzjonijiet kienu qed jinkitbu. X'tip ta' Malti kien qed jintuża? Dak li msejjaħ pur li ġej mis-Semitiku. Kien hemm xi influwenzi minn lingwi oħra, ngħidu aħna mit-Taljan? Qed jintuża Malti iżjed Semitiku, pero ma ninsewx li fil-kwistjoni tat-traduzzjonijiet, bħalma qed insemmi t-traduzzjoni ta' Pietru Pawl Grima, Alfons Maria Galea u Sajdon flimkien ittraduċew il-Bibbja kollha. Imma, pereżempju, Alfons Maria Galea kien hemm ċerta influwenza mit-Taljan. Allura anke l-alfabett qisu meħud skont il-ħsejjes, il-fonetika Taljana, c pereżempju, jew il-ke, ch, ch, għar-raġuni li kien hemm l-influwenza kbira u l-ġlieda wkoll tal-lingwa, mhux hekk, il-kwistjoni tal-lingwa. fejn l-Ingliż qed jipprova jwarrab u jbarri t-Taljan, il-Malti jisfen fin-nofs u l-bqija. Allura iwa kien hemm influwenzi Taljani żgur bla dubju. Insibu diversi traduzzjonijiet ta' kotba differenti tal-Bibbja kif ukoll xogħlijiet reliġjużi. Fosthom hemm żewġ traduzzjonijiet ta' Richard Taylor, ktieb is-Salmi tas-Sultan David u l-Kantiċi, tas-sena 1846, u l-Offizju tal-Ġimgħa l-Kbira. Latinu-Malti li ħareġ fl-1849. Nimxu issa lejn is-seklu 20, fejn jibdew iseħħu żviluppi fl-edukazzjoni u fil-lingwa Maltija. Insibu diversi kittieba li ttraduċew biċċiet differenti tal-Bibbja, fosthom Ġużè Muscat Azzopardi, il-Monsinjur C. Cortis, ir-Reverendu Pipi Grima, Alfons Maria Galea u Father G. Pariso P. Imma bla dubju, l-ewwel xogħol monumentali kien dak tar-Reverend u Professur Pietru Paul Saidon, li ttraduċa l-Bibbja kollha.
It-traduzzjoni ta' Sajdon hija traduzzjoni formali. Sajdon kien Semitista gwab, jiġifieri dan kien iħabbatha f'kungressi u hekk jitkellem fuq il-lingwi Semitiċi b'ċerta faċilità, kien jaf anka diversi lingwi moderni, allura seta' jiddjaloga, seta' anka, biex ngħidu hekk, imeri jew joħloq teoriji ta' studju dwar il-Bibbja stess. Però Saidon ipprova jkun kemm jista' jkun juża Malti pur, li ma jħux, pereżempju, vokaboli jew kelmiet Taljanizzati u l-bqija, imma jieħu dritt mis-Semitiku. U fejn ma sabx kliem Semitiku fil-Malti, ħolqu hu stess. Jiġifieri, per eżempju, l-kelma isfel, l-avverb isfel, jekk inti trid tgħid tniżżel 'l isfel biex ma tużax żewġ kelmiet, jifforma verb hu stess minn isfel saffel, jew aġġettiv saflieni jew siefel u l-bqija, qisu joħloq fejn m'hemmx, skont ir-regoli tal-Malti. Waqt li l-importanza mbagħad li naraw differenza kbira fit-Testment il-Ġdid, fejn Testment il-Ġdid inkiteb bil-Grieg u stess f'waħda mill-ittri li kiteb lil Ġużè Aquilina li Kien hu stess li bagħtu jistudja l-lingwi Semitiċi Oxford ħalli jiġi u jwaqqaf il-katedra tal-Malti, u mbagħad Aquilina. Kien kien jurih jiġifieri li u anke meta jiktbu 'l xulxin jużaw ħafna kien juża ħafna anke kliem bl-Ingliż u l-bqija. Meta ġie biex jirrevedi biddel ħafna kliem fit-Testment il-Ġdid qed ngħidu, kliem Semitiku u qal u tah biex ngħidu hekk laqta romanza, jien naf, għaraj, għarix, tinda pereżempju. Profeti jekk kellu ħabbar jew ħabbarin għamilha profeti. Jekk huma kellu għeliem, sinjali, għamilha mirakli. Ġifieri hu stess Fit-Testment il-Ġdid almenu daħħal ħafna kliem li kien iktar Taljanizzat. It-traduzzjoni tiegħu tibqa' fundamentali għax tana l-bażiku ta' traduzzjonijiet għall-Malti minn lingwi bħal Bibbja pereżempju l-Lhudi u l-Grieg. Imma kien hemm din il-problema li baqa' fuq metodu ta' traduzzjoni formali.
Nistgħu ngħidu li Saidon fetaħ it-triq għat-traduzzjonijiet moderni li nsibu llum il-ġurnata, fosthom dik ta' l-Għaqda Biblika Maltija.
L-Għaqda Biblika u l-Kummissjoni Liturġika bdiet tara li t-traduzzjoni li kienet diġà lesta, Saidon għamel it-traduzzjoni tiegħu għall-Malti mill-1929 sal-1959, tletin sena xogħol. Meta l-Konċilju Vatikan it-Tieni beda jħeġġeġ biex il-liturġija, l-Bibbja u hekk tibda ssir fil-vernakolar, fil-lingwa tal-pajjiżi ta' dak li jkun, bdiet timbuttah lil Sajdon biex jagħmel reviżjoni, ġifieri ta' traduzzjoni iktar għal widnejn il-poplu jew iktar f'Malti mitkellem. Saidon f'mument minnhom waqqaf il-permess biex jagħmlu dan, jirranġaw, biex ngħid hekk, jirrevedu t-traduzzjoni tiegħu, u kellha ssir traduzzjoni ġdida. Bdiet fl-1968 u l-ewwel Bibbja bil-Malti f'volum wieħed mill-Għaqda Biblika l-lingwi oriġinali ħarġet fl-1984, allura sbatax-il sena xogħol. Id-differenza bejn Sajdon u l-Għaqda Biblika kienet li Sajdon għamel traduzzjoni formali kelma b'kelma waqt li l-Għaqda Biblika marret iżjed għal traduzzjoni dinamika u funzjonali. Fuq quddiem nett tal-Għaqda Biblika li waqqafha wkoll Sajdon flimkien ma' Sant l-Għaqda Biblika nnifisha, Kien hemm fuq quddiem ta' dan l-ekip li jagħmel din it-traduzzjoni tal-Għaqda Biblika, ngħidu traduzzjoni iktar dinamika, funzjonali, professur, Monsin Professur Karm Sant, Patri Donat Spiteri, kien hemm Patri Eġidju Mizzi, Xi żmien kien hemm Patri Guido Schembri u qisu li għal Malti f'xi żminijiet deher ukoll il-Professur Albert Borg, qisu li li iktar għal Malti, huwa Professur tal-Malti, li kien għamel sena wkoll jistudja l-Istitut Bibliku bħalma kien għamel Saidon u Sant u l-bqija biex jistudja anka l-lingwi tal-Lhudi u l-Grieg.
U llum il-ġurnata, fejn qegħdin? Hemm il-bżonn li t-traduzzjoni tal-Bibbja tiġi riveduta jew miktuba mill-ġdid? Ara, fl-1968 u mbagħad ġew riveduti fl-1987, is-Santa Sede u l-United Bible Societies, li hija l-għaqda dinjija tal-soċjetajiet, għaqdiet Bibliċi madwar id-dinja Kristjani, Agħmlu guidelines flimkien, maqbulin flimkien, dwar it-traduzzjonijiet interkonfessjonali, nafu l-Protestanti għandhom ċerti kotba li ma jdaħħluhomx fil-Bibbja tagħhom, il-Kattoliċi differenti. Imma bi qbil tista' ssir dik li ssejħulha Bibbja interkonfessjonali fejn dawn il-kotba li m'għandhomx il-Protestanti jsiru traduzzjoni għalihom Allura Testment il-Qadim, Testment il-Ġdid u dawn il-kotba Dewterokanoniċi msejħin. Minħabba f'hekk allura stajna naħdmu anka flimkien ma' ehm, denominazzjonijiet differenti għal traduzzjoni tal-Bibbja funzjonali li jista' jifhimha iżjed il-poplu u allura eh, nistgħu inkomplu flimkien anka l-mixja tal-fidi ta'. Bla dubju li dawn ix-xogħlijiet jagħtu ġieħ lil letteratura u l-lingwa Maltija. Fil-programm li jmiss se nagħtu ħarsa lejn l-ewwel gazzetta Maltija. Għal darb'oħra.